Әлеге хикәяне без Аллаһының әмерен үтисе урынга шайтан сүзенә колак салган атабыз Адәм белән анабыз Хавадан башлыйбыз. Алар Ходай сүзеннән чыгалар һәм шул сәбәпле Ходай белән кешеләр арасындагы камил мөнәсәбәтләр бозыла. Шулай итеп алар гөнаһның нәрсә икәнен аңлыйлар һәм үлемгә дучар ителәләр. Алар агач яфрагы белән үзләренең оят җирен капларга тырышалар, әмма әлеге каплавыч Ходай күңеленә хуш килми. Һәм Аллаһы рәхмәте белән алар үзләренә хайван тиресен кием итәләр. Ходай шулай итеп аларның оят җирен каплар өчен Хайванны беренче булып үзе чала. Адәм белән Һаваның Кабил вә Һабил исемле ике улы туа. Кабил Ходайга дигән бүләкне үзе үстергән уңыштан китерә. Һабил исә корбан итеп бер баш терлек һәм аның канын алып килә. Аллаһы Тәгалә Һабилнең бүләген кабул итә. Ә Кабилнекен кире кага. Ни өчен дисәгез, чөнки гөнаһ үлемгә китерә һәм безне Ходайдан аера. Гөнаһ өчен тере җанның каны белән түләү зарур. Кабил көнләшеп Хабилне үтерә һәм шул рәвешле кешелек дөньясын караңгылык юлына китереп кертә. Йөзләгән еллар үткәннән соң җир йөзен тәмам бозыклык баса, һәм Ходай, Нухтан һәм аның гаиләсеннән башка дөньяда беркем дә яшәргә лаек түгел, дигән әмер чыгара. Аллаһы Нух пәйгамбәргә зур көймә ясарга һәм җир йөзендәге бар кешегә, Озакламый гөнаһлылар җәзага тартылачак. Ходай рәхмәте белән бары тик көймәдә генә котылып булачак, дигән хәбәрне таратырга куша. Халык Нух сүзеннән көлә генә. Әмма көннәрдән бер көнне көчле яңгыр ява башлый һәм җир йөзе су астында кала. Бу хәлгә беркем дә әзер булмый. Туфан сулары бар кешене, терлекне һәм кыргый җанварларны юк итә. Шул рәвешле, дөнья үзенең гөнаһлары аркасында һәлак була. Бары тик Нух белән аның гаиләсе һәм Ходай көймәгә утырткан хайваннар гына котылып кала. Ибраһим пәйгамбәргә килгәндә исә, Ходай аңа үзенең улын корбан итәргә куша. Кайгыга төшкән Ибраһим Аллаһы сүзенә буйсына. Улын тауга алып менеп, Аллаһыга тугрылыгын гамәлдә исбат итмәкче була. Ата кеше үзенең улын чалырга җыенган мәлдә, Ходай аны туктатып кала. Һәм бала урынына бер сарык тәкәсе бирә. Ибраһимның улын шушы терлек йолып ала. Чөнки кан өчен кан, җан өчен җан белән түләү зарур. 400 ел вакыт үтә. Исраил халкын Мисыр коллыгыннан коткару өчен Аллаһы Муса пәйгамбәрне җибәрә. Мисыр патшасы моңа каршы чыга, шуның өчен Аллаһы аны бер-бер артлы ун җәзага тарта. Соңгы җәза итеп, һәр гаиләдәге беренче угылны үтерү өчен Ходай үлем фәрештәсен җибәрә. Исраил халкына исә Ходай корбанга бәрән чалырга һәм ишек яңакларына аның канын сыларга әмер бирә. Үлем фәрештәсе Шушы канны күрсен өчен һәм йорттагы беренче булып туган ир баланың корбан чалып, йолып алынганлыгын белсен өчен эшләнә бу. Әгәр кешеләр, яһүд, мисырлы, кол яки ирекле булуга карамастан, Ходайны тыңлаган булса, балалары котылып калыр иде. Әмма. Ул төнне нәкъ Муса алдан әйтеп куйганча була. Корбан китермәгән һәм шулай итеп Ходайның мәрхәмәтен кабул итмәгән гаиләләргә ачы хәсрәт килә. Вакытлар узганнан соң кешеләрнең гөнаһлары кичерелсен өчен Аллаһы Муса аша бер канун ирештерә. Тәүрат китабында язылган әлеге канун кушканча, гаепле кеше руханига корбанлык мал алып килергә, Үзенең гөнаһларын хайванга күчерү өчен аның башына кулларын куярга. Аннары терлекне суярга тиеш. Шулай итеп, чалынган терлекнең каны белән гаепле кешенең гөнаһы йолып алына. Давыт патша һәм пәгамбәрләр Муса кануны буенча яшиләр, әмма шул ук вакытта алар, Терлек каны кешенең гөнаһын каплый ала микән? Бәлки бу киләчәккә кагылышлы берәр ишарә генәдер, дип фаразлыйлар. Давыт дөньяга килергә тиешле Мәсих турында пәйгамбәрлек итеп, Ул Давыт нәселеннән чыгар, патша кебек идарә итәр, шул ук вакытта тыйнак һәм шәфкатьле булыр, дип әйтә. Мәсих гөнаһсыз, камил, бер гаепсез саф кеше булыр. Ул газаплар күрер, аннары үлемгә дучар ителер. Ул иң камил, иң бөек корбан саналыр. Гайсә Мәсих терлек абзарында дөньяга килә, чөнки ата-анасына башка җирдә урын табылмый. Давыт патшаның мәһабәт, әмма ярлы токымы гыйффәтле кыздан изге булып туа. Изге Язмада телгә алынган Мәсих тууына шаһит булыр, аңа хөрмәт күрсәтер өчен бала янына ярлы көтүчеләр дә, көнчыгыш тарафтан бай акыл ияләре дә килә. Гайсәнең вәгазьләре хакыйкать, иминлек, күндәмлек турында. Ул бер үк вакытта тыйнак балта остасы да, зирәк фәлсәфәче дә. Ходайны ярата сорынга, гореф-гадәтләрне үтәү белән мавыккан икейөзле дин әһелләрен ул фаш итә. Әмма тәүбә иткән гөнаһлылар аны бик тә ярата. Чукракларны, сукырларны, гарипләрне ул савыктыра, җинле кешеләрдән явыз рухларны куып чыгара. хәтта үлеләрне дә терелтә. Үзенең йорты булмаган ил гизүче остаз. Аллаһыны яраткан кешеләрне тәкъвалыкка өндәүче һәм яңа дәвергә нигез салучы зат ул. Аллаһыны Гайсә атам дип атый. Ул безне атабыз кебек үк ярата, дип өйрәтә. Изге Ходай Тәгалә кешеләр белән аталы-уллы кебек яшәргә теләгән. Әмма кешенең табигате һаман гөнаһлы булып калган. Атабыз Адәм кылган гөнаһ кешелекне Ходайдан аерып куя. Гайсә Мәсихкә исә кешеләрне Аллаһы белән яңадан татулаштыру юлы мәгълүм була. Яхъя пәгамбәр Мәсих турында, Менә ул, дөньяның гөнаһын үстенә алучы Ходай бәрәне, ди. Гайсә Аллаһы тарафыннан бөек корбан булыр өчен сайлап алына. Үтә саф, изге, камил вә гөнаһсыз булара ул, кешелекнең гөнаһлы табигате өчен йолым түләргә бердәнбер лаек зат дип табыла. Гаеплеләр урынына гаепсез, гөнаһлылар урынына изге зат корбан ителә. Ул моны Аллаһы Тәгалә хакына, Кешеләрнең гөнаһларын йолу, аларны гөнаһ коллыгыннан коткару, атабыз Адәм югалтканны, ягъни Ходай белән камил мөнәсәбәтләрне кире кайтару өчен эшли. Хаҗка кадакланган Гайсә Аллаһы Тәгаләнең ихтыяры буенча үлә. Аллаһы Гайсәне пәйгамбәрләрнең язганы тормышка ашсын өчен дөньяга җибәрә. Аллаһының кодрәте белән Гайсә дөньяның гөнаһын, һәммәбезнең гөнаһын үстенә алучы корбан бәрәне. Аллаһы шунда гына туктап калмый, өченче көнне Гайсәне Ул үледән терелтә. Гайсәгә иман итүчеләр өчен бу ышанычлы вәгъдә, алар, үлсәләр дә, мәңгелек тормыш өчен кабат тереләчәк. Үзенең шәкертләренә Гайсә яңадан килермен дип вәгъдә итә. Әмма икенче тапкырында инде ул патша вә хаким буларак килә. Кеше, Гайсәгә иман китереп, Аллаһы белән ике арадагы камил мөнәсәбәтләрне яңадан урнаштырырга мөмкин. Кешеләр гөнаһлы килеш үлмәсен һәм Ходайдан мәңге аерылмасын өчен, Мәсих ул, кешелеккә Аллаһыдан иңгән бүләк.